Caan sunglawi kan pe ṭhantu Pathian min thangṭhat in um ko seh. Hla an kan sakpiak in zong ṭha tuk kan i lawm tuk. Mi tampi kan i pum kho fuan i sunglawi. I kei zong ka wahnak ah kan ngaingai hna. He khual ka lo pah nawn i kan ing zong zak pah mi lo e. tuchun ka mui zong chia pa ko nan ka ngaihthiam lai ka tu he meeting tam tuk ka hot lai ngai Dr. Thaon ni meeting kan out ton ne Australia lei an i lo chel US lei kan i lo chel an tua e zan he US lei i lo chan so ka chei ngai ka mui chiat pa zong kan nan ka ngai thiam lai te khaban no kan du na e tu chun hi ro aslati ka dup mi cho Khrihfa nun nunning ti khi si kaw Lai biafang ah cun van theihthiam awk khi a har pah lai nain Khrihfa nun timi hi um kaw kha Khrihfa nun kha zeitindah a nun awk a si ti khi awk a si ti ahhin cun comment nawl pek khi a lonak hin Laiholh kha tlin lo caah khan Mawṭka hi zeitindah kan hman awk si ti bantukin khin Khrihfa nun hi zeitindah a nun awk a si ti kha kan ceih hna lai i Mirang kan fale pawl nih cun nan fiang ngai lai How to Live a Christian Life ti si kaw kannih zong US kan umnak sau pah cang ko Mirang holh lawng kha kan i ziak ngai ko cang caah khan mah cungin khan van i hrawm u sila ti kan duh hna. kal cawt ko si law nai kha facebook ah ca ka relmi pakhat cu ka lung a van tok ngai ve kawl ca khi si ka tu tet sin in sama phet ne an ti ṭhancho na duh ahcun ca rel hlah ti khi si kan lau ngai i kan mah bu man kan ti hram na minung za sarih si cauk pakhat man kan dihlak ne kan van lim duh lo sa kwa Kanmah buan kan ti hram ko lai zong ka ruah pah. Ṭhancho na duh si cun ca rel hlah. Ma te khan ka manh lo ngai nan zia reng reng chu zeidah a lung put sing hat kha ka van rel tika a van ṭha ngai mi cu ca a rel mi hi tampi hawi la ka ngaih hna i an ṭhancho bal lo ti Mah tikah cun mizei pawl dah an ṭhangcho ti si si ahcun caan rel ni chungin an cawnmi fimnak kha practical in aa nunpimi pawl kha an ṭhangcho tawn e ti. Cucaah cun ca tampi rel hlah, na nunnak a nei herhmi fimnak tu kha na hmuh nakhnga cauk pawl kha rel rel rel law mah na von relmi fimnak kha ṭha tein i ṭial law cucu i nunpi. Mah di cu a dang na herh tikah rel ṭhan lengmang. Mah kan chuak laimi cu riah si tak dong. Zumtu kan nunnak zong hi ṭhanchonak ding caah Baibal rel hlah. Na relmi Baibal tu kha pakhat hnu pakhat in ṭha ten i lak law, i nunpi law, na herh ṭhan tikah khan nang kha rel ṭhan law, i nunpi law, cun nih cun pei aan ṭhanter lai cu ti kha a ka pemter. Caan tampi ahcun thawngṭha kan ngai. Caan tampi ahcun kan si khawh tawk Baibal kan rel cio ko. Sihmanhsehlaw zei ah dah kan bau ti ahcun mah Kawl pa nih ṭial ding cu ca tampi a rel i a ṭhu zungzal khomi pawl cu zeitik hmanh an ṭang cio bal bak lo ee. Thawngṭha a ngai peng ko ṭungmi, thlacam a peng ṭung komi, Baibal lawng a rel peng ko ṭungmi hna zong hi kan rel lawng kan rel, thawngṭha lawng kan ngaih, cun thla lawng kan cam i kan relmi, kan ngaihmi thawngṭha bia kha kan nunnak a takin kan i nunpi ṭung lo ahcun le tik hmanh ah Khrihfa ṭha zong kan chuak kho lai lo Khrihfa hmual ngei zong kan chuak kho lai lo i zumtu nih hei phak dingmi nunnak zumtu lo nih an phak bal lomi zumtu lawng nih phak khawhmi thluachuah nun timi cu zeitik hmanh ah kan phan kho bal lai lo ti hi cu chung cun ka thinlung ah a chuak. Cucaah cun zumtu nun hi zumtu nun kan timi mi piangthar kan si cang caah maw Khrihfa hi Khrihfa pawl kan nunnak hi amah chiah i hei chiah sawsawh hei zoh sawhsawh ko i a duhmi paoh va tuahter sawhsawh ko dingmi nunnak a si lo. Zumtu kan nunnak hi motor pakhat bantuk khin ruat u law zumtu kan nunnak hi amah tein ka kan dir ter ko e man zong man lo an hawh zong hawh lo a tat zong tat lo amah um tein um ter ko e thli ne hranh silai hranh ko ṭek ne tlak silai tlak ko Cucun rian a den lai denter ko ding bantukin a thit tikah a thi te hnga ding bantukin khin chiah sawhsawh dingmi khamhmi nunnak a rak si lo. Zei bantuk nunnak dah si kan ti si ahcun cawm, taat, tharchuah, harter, damter, ṭhawnter, dawhter in ṭanter i Pathian sunparnak caah hmual ngei taktak in san a tlaimi nunnak ah cawm dingmi piangthar nunnak a rak si. Cu tikah zumtu hna kan chapaunak cu kan piangthar kan ti Khrihfabu ah ṭhawng ngaiin BBC hna bawipa nih thluachuah in lemma tampi bochan awk tlak tampi a kan pumh tawn nain Zeiruangah dah vawlei ahhin ka nu ka chim bang Mirang nih impact an ti bom phun an thlak si si ahcun khi bom nih khan a va tlaknak zawn khin impact va ngeih i a pawng kha vialte khi an choi an per dih Hakha CDF kha deu te pawng an um lio ah Rungtlang in hriam ngan in an rak kah hna i an kan pawng i ummi kuan a tlaknak zawn, bomb a tlaknak zawn velchum hi pekul patle he cu a kuak bomb a tlak tik ahcun a pawngkam ah hmual ngeihnak a um hrimhrim mah caah cun Khrihfabu zong kan si ah zumtu kan si zong ah kan umnak vawlei ah hin impact kan ngeih bak ding si Hmual kan ngeih bak ding si. Khrihfa kan um ko buin kan umnak hmun kha Khrihfa um lonak aa dang kho lo, aa dang lo kho lo. Aa dan hrimhrim hna. Maka kha impact kan Impact kan ngeih hrimhrim hna. Cu tikah zei ruang ah dah Khrihfabu ngan pipi tahchun akal Louisville ah hin Lai Khrihfabu hoi tok lo CBC Zion mo isi MBC ECDC, BBC, cucun an i si CEBC, siitom talak kan um ko nain zei ruang ah dah community impact kan ngeih lo kan ti si si ahcun zumtu a ṭhang taktak lomi zumtu kan rak tam tuk ca si. A ṭhang taktakmi zumtu umnak hmun cu aa dang lo kho lo, aa thleng hrimhrim. Hi ka hin BBC a um hi community nih a theih hrimhrim dingmi si. Pathian pennak ca impact kan ngeih bak dingmi si. Cucu kan ngeih dingmi kha Bawipa i a duhmi zong kan si. Culoin hika hin Lai Khrihfabu tampi hi amah umte kha kan ter sawhsawh ko, zoh sawhsawh ko, chiah sawhsawh ko, bih sawhsawh ko i leitik hmanh ah dam ter lo, ṭhawn ter lo, dawh ter lo, ṭamh lo, Rianṭuan kho dingmi santlai mi aa ser lo ahcun hi Khrihfa kan um hi pakpalawng in men khi a si. Cu ve bantukin nanmah chungkhar zong nan si, pumpak na nunnak zong na si. Nangmah hi Pathian khapmi fa na si caah hin na nun si si ahcun Pathian sunparnak caah impact na ngeih hrimhrim dingmi kha Bawipa nih an saduhthahmi na si. Aan ruahchihmi na si. Mah rian te ṭuan, mah ṭin tein ṭin, mah ei tein ei, mah ih tein ih, mah bi tein YouTube ih, mah bi tein Facebook ih, thaizing ih thawh ṭhan, duhsah tein tar, zawn pah thluahmah cang, khensa hon ngeih pah, thih hnga, hei thih ko dingah khan Kan holh lengmang tawn bantuk in zumtu hi Bawipa nih a kan duhmi kan si lo. Kan nun hi a tawi tuk caah hin kan nunnak a tawi tukmi thluan khat hi sunparnak caah impact ngei taktak, hmual ngei taktak in hmang hna seh ti kha zumtu nun in Bawipa nih a kan duhpiakmi a si. Cucaah cun question cu la nau hna, nang hi zei bantuk minung na si hi a peimi a si lo nain zeitindah na nunnak na hman ti tu cu na ruah bak kan ruah bak Khrihfabu zong hi BBC zong hi aho pawl dah member kan si zei khua dah zei lam mi dah kan timi hi a biapi a si lo nain BBC hi zeitindah a nunnak a hman ti cu a biapi bak mi si ruah lo nga lo cucacun sikuna zeitindah cu Khrihfa nun cu a nun awk a si. A nun ding dingmi zei pawl dah a si ti kha kan theih cia tawnmi pawl kha ka van nolh ṭhan lai. Pakhatnak ah, Khrihfa nunnak cu tutan ka chimmi cu caan ngan i ṭial ulaw tawi tete khin van nun pio cu ka duh ngai. Nan ngaih sawsawh hi tluk thluak chiami lawng tein nan hei ngaih i pakhat hei chim. nan hei ṭil ning hei pit ṭhan ding cu ka siang bak lo nan ṭel lo fawn kha nan hmang thiam ngai ko hna lo ma tu he fawn hi nan duh si le mino pawl cu an zang tuk e ka cawn piak hna hen ni cu a thli te nan phone an lak i ka screen hi man nan thlak nan mah um thlar ve ko lo si lo lan nan telephone ah khen notebook timi te um lai ko zai phone ko a khan ma ka chak nan ken lo long ma lot bo te ka kal lo ka lo i tial pa ton ko Pakhatnak ah zeitindah impact a ngeimi zumtu kan si lai i silole a piangthar cangmi nunnak hi zeitindah a nun awk a si? Pakhatnak cu thawngṭha kha a sung bak in believe the gospel and the entire word of God at all an ti. Pathian thawngtha bia kha zum law tuchun i siamak na kan cawnpiak bantuk khan Pathian bia vialte at all time zungzal tein a dihlak in zum ko cu lawng hmanh si lo nang cu ceunak fa na si bantuk tein khan ceunak chungin kal ceunak chungin kam Johan cauk cauk pakhatnak ngan pakhat in pasarih kan rel ding zeidah kan hmuh ti si ahcun sihmanhsehlaw ceunak chung i a um a um bantuk in kannih zong ceunak chung i kan um ahcun pakhat le pakhat hawikomhnak kan ngei i a fapa Jesuh thi nih khan kan sualnak vialte kha kan ngei thiam ee Cucaah ka zong hin langhter ka duhmi cu kan nih cu amah he hawikomhnak kan ngei kan ti i muihnak chung i kan um ko ṭung ahcun kan bia in siseh kan tuahnak in siseh zei si ti lih kan chim si cucaah cu zumtu hi Pathian fa kan si kan ti bantuk te hen Bible nih ralrin a kan pek pengmi cu nang cu ceunak fa na si cang caah muihnak pennak tang na um kho lo Ceunak fa na si bantuk tein ceunak chungah na um a hau ti kha si. A um ding zong na si fawn. Tahchunnak ah, biakthakmi nanmah kanmah vialte tu chun rak i pummi vialte atu bantuk pumh caan ah hin bungsai a um ding kan si bak lang kan si lo biakinn bak rai pathian thangṭhat ding kan si zei caah kan ti cu ceunak fa kan si bantukin Tuchun ni Jakob pengnu nih thla a cam bang biakinn chung lawng ah hin ceunak fa si ding kan si ve lo. Kan rianṭuannak ah siseh, kan tlon kan lennak siseh, zeitik caan paoh ah ceunak fa kan si bantuk tein khan ceunak chungah nung ding kan si. Cucaah Khrihfa nih zumtu ṭha nih a nun dingmi nunning cu pakhatnak ah thawngṭha bia le Pathian bia a dihlak in a zumh lai i zeitik caan paoh ah a zungzal tein Hi si, na comi ceunak chungah khan na nung lai ti hi zumtu nun ah a nun dingmi nunnak a biapi taktakmi thil a si. Cucaah cun phoih te lawng in bulet tuah in chim ko ding law nang ve zong hi ceunak fa na si hi phit hlah law muihnak chungah cun im hrimhrim hlah. Ka zawn ah hin hi Johan cauk pakhatnak hme pakhat nih hin fapa sinin kan theih i Nannih kan in thatmi hna bia cu hihi a si, Pathian cu ceunak a si i a chungah muihnak zeihmanh a um lo. Pathian cu ceunak a si, a chungah muihnak zeihmanh um lo. Cucaah kannih nih amah he hawikomhnak kan ngeih kan timi kan ti i muihnak chung i kan um ṭung ahcun kan bia in siseh, kan tuahnak in siseh lih kan chim a si. A hme pasarihnak a timi cu, sihmanhsehlaw ceunak chung i kan um bantukin kannih zong ceunak chung i kan um ahcun pakhat le pakhat hawikomhnak kan ngei i fapa Jesuh Khrih thi nih khan kan sualnak vialte kha kan ngaihthiam. Kannih nih sualnak kan ngei lo kan ti ahcun kanmah le kanmah kan i hlen a si i kan chungah biatak a um lo. Cucaah cun Pathian cu a dingmi phi ah Pathian si caah khan na sualnak vialte Te kha amah sin a chim lo. A dingmi Pathian nih cun ngaithiam lo cun an pun hlei lo. Cucaah nang cu muihnak chung um hlah, phun dang kan chimchia cun sualnak chungah i ciah peng hlah. Sualnak fa si caah palh kho ko sihmanhsehlaw Pa Pathian sinah nifatin te, caan fatin te ngaihthiamnak, sual ngaihthiamnak kha Bawipa sinah han lengmang ko ti hi zumtu nih a nun dingmi nunning a si. Pahnihnak ah aa van lan ko ning law pahnihnak ah na zuknak in nun nunnak thar chungah na, na hmuhmi in nunnak thar chungah na mit in na hmuhmi in si loin zuknak in kal ti a si minung kan nunnak ah hin kan hmuhmi zuk hi cu a fawi pah ko nain kan hmuh lomi zuk hi cu a har taktak a taktak. Mizei pawl hi tiah vawlei ah hin thil lianngan le tuanbia a taangmi thil lianngan a tuah tawn kan ti si ahcun a hmuh lomi kha, a um rih lomi kha ralṭha tein zumhnak he i sehchih in a zuanhnawh a fuhpanh a nunnak a dihlak pemi pawl kha hlawhtlinnak an hmu tawn. Tahchunhnak ah hi electric sertu pa kha vai tam tuk he ser kho lo tu chun siam bang ne kan cawn piak bang khan kai hna cha hi si se lo ka lung hei dok tuk lai ni ama ane alok bang ba lo caan sau tak tak research to mi hlathlai na to mi vialte hna kha mei ni akak piak chut a thar na thok tha ne Caan sau taktak a rauh hnuah veithong khua veithong hra aa zuam hnuah hi meipi hi a ser. Veikhat cu Graham Bell timi nih khan telephone atu thak message kan kuatnak he rak ser hmasa bik lio cu thingthluan nganpi khi a tuah i a nu nih hin hrut a ruan aa hruhpi zing chun an tuah zo al ko veikhat cu kar te on kho sual le a tha no tuk chon dong salong a rak atter khawh lio i khuaruahhar hna lawm ti si si atu hoi hna cun kan van i auh i hna a chet te kan phi cu maw tuah ko mikhi kan duh lo tukmi hna a chet tiah fong kan i auh a on mikhi karaham veu nih avei khatnak te i chawt khawh dong sami lo a rak anter khawh lio cu thi deng na tha anuam mi anu nih mihrut a rak ruah Cu pa nih cun a hmuh bal lomi kha aa sehchih, aa sehchih, a tuah, a zumh, a kal hnawh tikah donghnak ah cun telephone kan i tleih dih. Kan nih milolak pawl nih hin cun an serciami thiam hmanh kan hmu lo hi vaipa kan thiam phanh cun a dang delete dih zong zei pai lo. Laimi phone hi cu Facebook le vaiba le message kuatnak pathum lawng bak kan herh. Kei hna hi Apple in ka neih e. Tahchunhnak ah, kan mino pawl ka sik lengmang hna hi mu hi. Oi, viah nan ka pek bal lo e ti ka sik tawn hna mi e. A ngaingai cu hi Apple chung a um ko mi cu khika le khika hi hei pe e. Ma hi kei man hin thin thial lengmang ma ko cu. Ma ka kan huam tak lo kan i si zungzal ko. Ma rual dong hi mu. Chim duhmi cu mizei hna nih khan dah kha thil lianngan kha an tuah i an sehchih, aa teinak an hmuh tawn ti ahcun, lungsau tein a um bal lomi, a hmuh bal lomi thil kha ralṭha tein aa sehchih ngammi hna hi vawlei i lianngan ngai i vawlei ah hin hlawhtlinnak hmumi an si tawn bantuk hin zumtu nun cu zeikhat dah a si kan ti si ahcun kan hmuhmi ruangah i lawmh kan mit nih a hmuh khawhmi ruangah hna ngam khi rak si loin lei le van zeizong vialte ngeitu hi Pa Pathian a si i ka nunnak zong hi amah ta a si i a deuh bal lai lo i hi ka nunnak caah hin ṭha deuh ruat khotu cu amah ṭhiamṭhiam ka si ko caah khan amah bochannak tu in kal top ko ning Pathian nih ka hmailei hi a ṭha deuhmi tampi a ka chiahpiak ko ti za ah za a zum ngam i a hmuhmi thil nih hnahnawh a pek khawh ti lo i a hmuh lomi thil tu Pathian ṭhawnnak a zumhnak min a hmuhmi chung tu i a hna a ngammi nun hi teinak a hmu tawnmi nun a si. Cucacun zumtu cu kan hmuhmi, kan tonmi hoih in i lawmh ngaihchiat ding si loin Pathian ṭhawnnak chung tu ah khan zumhnak in ṭha tein kan hmuh khawhmi thluachuah vialte khi ruat buin hna ngam tein a nung bik nunnak a si. Caan tampi ahcun kan khuaruah hi a tawi cio i kan nunnak caan tawite minung kum sawm ruk ah sawm sarih ah a thi bak ko lai ti kan hngalhmi nunnak hna a duh a tlin lo sual ah khin kan phun zau. Keimah zong kaa hal komi cu Pathian hi hal awk ka duhmi set ka hngal maw ti keimah le keimah hi ka hal tawn nanmah ve zong hi na duh bikmi pathian sinah cang bak set na duhmi thil pahra in ṭial tuah tiah in ti hna ning lo tu hin pathum ṭial kho lomi nan tampi la pahra na ṭial khawhmi zong khi hei tling taktak se law na cai a ṭhami theng zong khi an va si lem men lai lo cucaah cun kan nunnak ah hin kanmah nih kan tit ning in thil kal lo ruang sawsawh men le Kanmah hi a thih ko hnga dingmi kan nunnak ah kan dam lo ruang sawhsawh men, kan zawt sawhsawh men ruang hna ah hin lungthin phang thlalau in um ding ah Bawipa nih a kan duhmi kan rak ser lo ve. Kan i thawknak kan rak chuah hlan hrimhrim in amah kut ah kan um i kan nupa chung kan chuah hlan ah kan sem hlan ah kan hngalh i vawlei zong ah hin amah bak nih a kan ser i amah nih a kan kilven i zungzal kan nunnak ding ca zong hi amah bak nih a tawlreltu Pathian kan ngeih ca hin kannih cu hi vawlei chikkhat te kan nun chung ah hin kan zumhnak ruangah hninh khawh lomi hnangamnak he karahlang i teitu si ding hi Bawipa nih a kan duhmi a si. Cucaah cun nangmah zong zumtu na si caah zeitindah na nun awk si kan ti si ahcun na nunnak hi a tharmi Khrih chungah a ummi nunnak si cang caah hin na hmuhmi in si loin na zumhnak in na kal awk a biapi. nang ka ka biapi to pastor kan tuan tikah hin zeitik ah khin dah kai na hi ka buai tom ti sia chun thil phun phun khi kai ruat ve ka mino na mi sin na se ani ani ke hi zon han phoi tu tha kan krifa pa pol hi to na kan member pol hi ti khin sin na se ti kha pastor kan sidang kan ruat ve ma kan nan ni ni pakhat man nan ruat nan zei zong a phai kan nin chim na lo kan ha ha nan kan ti su so tikah nan zeizong a pei lo ka ken nih zan khuadei it lo zer zer bak ngo cha thong khat hrom hna rel ve tuak te tuak te tuak bu tin culture tha lai bible go cun ka member zong zei rel la member zong zei la nupi lila zong ni sei rel lo mino lila zong ni ni sawhsawh mah tikah zeidah chuak ti si cu a hi pathian rian hi keimah nan ṭuan lo zong amah na ṭuan te ko lai phuak ding ti bantuk hi kanmah duhmi tlin lo ruang hin pastor rian hman hi i phuah duhnak thilung te hna chuak cu Sihmanhsehlaw ah dah kan i hnemh tawn kan ti siah cun Baibal nih zeiti thlarau theitlai tlaitertu cu amah Pathian a si caah hin nang na rian cu aan fialmi te kha zumhtlak tein ṭuan si ko ti a si. Cucaah Bawipa lawnglawng hi thlarau thei tlai a tlaiter khotu Khrihfabu zong a damter khotu a si tikah khin kanmah kan lung kan duhning in Khrihfabu kal lo ruangah kan sivak lengmang naknak in khan Bawipa zumhnak chung i kan kal tikah hin a pa sator lila zong hi kan hna a ngam tawn i kan thin zong hi sau deuh tawn Mah ca cu kan hroh deuh hna poh ahcun Asia thawng hi nai hrawng hi a carel min hi uk he ti thei ko. Ka zia ṭhat deuh pohon aw nai hrawng hi Bible a rel deuh ti thei ko. Ti caah zumhnak kan tel ti khin kan an hna ngam deuh tawn. Nangmah ve zong na chungkhur khar nunnak ah siseh pumpak na nunnak ah siseh na hmuh cuahmahmi na ton cuahmahmi thil nih teimi si loin zumhnak in na tonmi na hmuhmi vialte a teitu na si ding hi zumtu hna kan nun dingmi a si. Cun zumtu nih a nun dih mi nunnak cu na thlarau nun a cawmtu le na thlarau rawl caah hin ni fatin te Bible rel i kawl in kawlpa bia kan kir than lai Bible rel kawl in ruah lawng hmanh si lo mi nun khi kha a si nunpi ka si pathian comment timi nawl pekmi hi leidah lo ha ti khai ruat to ne melo tuk zong ah hen bible cu chung e bible ta kan fial mi vialte ka chim to lai ta ka rak ruah bel le zak thum hrawng ngol chim cok ding sala ma chu ni si season bible cu thar chungah khen comment timi hi hi tua tia bible na kan fial bak mi hi piangpiang of kan fian hi thongkhat leng um ti si mah cucu ka chimchun ni tahchunnak ah love your god na pathian do love your neighbor na in pa do obey your lord na pathian kha nawl ngai tak tak ke si cucaah cun bible hu ruat hman law khi te khi lai mi concept ah lungput a tha lo ngai mi pakhat cu kan tuah khawh hnga lo mi pakhat as kan tuah khawh hnga lo ko se ti kan mong a poi taktakmi cu na tuah khawh minung na tuah hlei lo cu taktakmi si mah caah cun a ṭhami cu mi zei khat ah zei nun khat ah thlarau nun a har tawn ti si cun Bible ca cu kan zul kho ṭung lo cu cucaah cun dai te nung ding si ko ti i mah tu i nun sawhsawhnak nakin cun na cawnmi na relmi Bible te ṭha tein ruat law pakhat te si zongah pahnih te si zongah nunpi khawh i zuam chun ko thla cam Bawipa nih thei a parter lai na nunnak a dam hrimhrim. Tahchunhnak ah, mi thin tawi tukmi kan si si ahcun na thin tawi hlah ti cun zin in na tawi lo cun khawh lai. Mah hi cu zuam ve ha cu la. Thin a tawi ning paoh i thok cit cit na vawlei hi puak cawt ding khi cu si vawlei cu chim la inn chung khar man ne puak cawt ding si lian do dal chimnak ah cun ya chem phu ti let tlam na chiah ti ruang man hin nu le vai ṭhen khawh si kan ti kha so long Hi arti na buhmi hi na kio ding si, na buh na kiomi arti tu hi na buh ding si. Isi ding hi tam tuk. Mah tikah Bible na kan ti kha na thin tawi si si ahcun ṭha tein khua ruat ta lo, thla cam ta lo, meṭin cauk pakhat ka rel i thinhung taktak bia ka chim cang lai na ti si ahcun lak te va chuak ta law minute pali hrawng va din ta law mah ti cu hong lut ṭhan law chim na rak timhmi bia kha chim a phut le phut ka na lung fiang lai thintawi hna hi sum khawhmi bawipa thawng rak si ko zachiatnak zarhtiannak kan duh lomi zia vialte hi zudin hna rokhral hna lihcem hna hakkauh hna kan duh lomi vialte hi bawipa thawng in thlen khawhmi lawngte santlaimi zumtu ṭha nun kan phak khawhnak hnga ding caah bawipa na kan bawmh khawhmi lawng te rak sawm amah belte cu operation kan tuah hawe cu operation cu zeidah kan tuah lai this is bible in kan nun zia vialte operation kan tuah lai cucu kan rel kan kawl kan ruah bak i kan i nunpi ding kha rak biapi. Dr. Sui Ṭial le kan cawnpiakmi ka cawnpiaknak zong ka chim ṭheo ka te bar kan chimmi kha thlarau thei tlai ko mu. Wih nian ti suraba le kan ti thei set lo leadership training bak si ko nan thei le lo la. Bethlehem ah si le kan ti Bible aw chung a um ti cu kan theih cu mu. Sinan zei dah si thlarau pheitlai ti kan thei ti lo. A kan ti mi cu Cian sa ma phat ve ne lo. Wingin a ti ti phu ma bio ne let ti ve la me ang ti cu. Bible ril lo in cun thlarau thei tlai tlai ding cu chim lo. Kut tum tu phei ra cu. Cacun, zumtu hi zeitindah a nun awk a si kan ti si ahcun, nifatin te a thlarau nun kha chiah sawhsawh si lo, a cawm, a ṭang, ṭha tein rawl a pek, dawh tein a ṭhanter bak kha a hau. Hei tuah ko law, kei hna hi tluk ka sa ṭhan lo bu hin dakaw, nan sin i ka rat tikah cun, cu en ah nu ka ṭhitnak angki pak dawk aa fak cu tuchun hna hi tuah ko. Nizan Khrihfa upa nih kan inn ah barbecue an ka khiupi i thla an ka campiak i hei tuk law tluk upa le hi nih an ka len hlat a bawng ka tawi piak um ko cu ziah cu pum cu ṭang kan upat cu kan upat hna cu so lo ma an ṭih za ka sam hna hi na ya India na den ka hlawh pei tak tak si Vawleicung sam meh a ṭha lo bikmi si sia thawng ka tin tiah nan nanmah nih nan ka mehmi si Henry nih ṭha in mehter ko. Cucaah cun sia thawng hi dawh seh nan ti cu India na pual ṭha tein sam meh cawng u. Ṭha tein ka ti. Ya, kan pum hmanh dawh tein kan ṭam. Skolong kan pum dawh tein kan ṭam. Kan pum hi ruah lo bia phup te tu salah. kan thawhvanpi bak khan kan thawhvanpi bak khan a hong hlam e hlam ti hi zo hol mas ga hol se nan thei che ko lo me hlam thei ko ti khua kan chaw tu ka zei hol ka chik mong ka thei ti ton thon kan pumpi chaw hong hlam e tlom pa la ka thi kal ti lo e thi kha hong zo re chung lei avong kal po avong edil e kan po pi khong puar e ma ka tlom pa la kan to lei kan zut Mah cu cun mipi ka kuak he thaizing kip tu ah cun thu in ninga ah khan cun lak awk a tlak ti lo. A hmai zat ah cun ruhpi lawng tak ko cu. Hi tluk in hin ni a puar ve ko mi, a awhrang ve ko mi nan mah kan mah pawl hi a hmai zat ni hnih mi ah khin cun ruhpi lawng kan tak. Cu hman cu pei dawh le sunglawi tak kan kan ṭap. Joanna nu nih nihin a ka chimh cu, Papa, atu lio Facebook a laarmi zeisin na theih lo te, theih theih tung lo te. ID nih zei khi dik phunphai kha thil a tuahmi kha biakunu na thei maw? ID nih brand a tuahmi laitik lungrua pardaw hei thei ai ma si. Mah kha kha an copy An zuar cio tikah khan a duh lo i makha a zuar vemi pawl na kha an thah deng a ti kha cucu atu lio mitung pawl kan buai bikmi si a ka ti cucu mah ca kan al chapmi cu nang le zun kan kan ka chok pai poi piak bal fon ti ak da Khrihfa pa ne an ruah te college te na cu in chok piak te chan chan cu nu makha a ka chimmi cu mah mah cu zun zun khat te si ka ti thong khat le zanga lai thin ko ka ruahnak a VL nih hi ngaih dawh a si VL nih na na kuang ṭha tein ka check hau ID thil hna zaviat ban zun thum na ngaih cit cit kan lo lai tu kan pum man hi lai thil in hin hi tluk thruk caan kan ngaih lo bu ah hin kuang chung te kan chia kan hna ngam mi kan si chu makeup han hi nan mah tok cio te hin walmart kan nan phak kan nan rak chok peng ko mi kha tu nan du ti lo me si de wan nan thial nan chok mi cho khat ko Mesi ta zong nan duh ti lo nai hrawng hai hi cu khi pale nu ta deuh hei ti phun fridge ku kan cawh nu bu kan hmuh lengmang cang hna cu mol la ya kan nan i thial lengmang a cu cu makeup cha khat ni ko cu ka pho nan chok la bazon bazon nan cha zong makeup sinan nan ma tuk nak ten nan ba chok nan na ngam cu ma dang lo makeup pak sa nan hna nan a ṭha tukmi cu mah na va cawk i na va thuh ni zan hrawnghrang te na hmai patmi khi na thinhun pekmi nang cun ṭha dah sihmanhsehlaw sihmanhsehlaw ka van chim duhmi tak cu makeup cawk kong kha si lo khan ya kan mui hman hi kan ṭam maw kan mui hman hi kan ṭam kan thlarau nun cu kan ṭam chinchin ding si ko lo maw tu nai hrawng kaa lawmhmi cu kan kan nu bu pawl exercise nan tuahmi si cang nan tuah nan tam taktak kan mino pawl zong hi sana hau mah bala ṭhami an um rih lo kan no i cim an kal ngai na an ter chin thoma cumto te pawl cu ka thlauh hna kan lai uci nan dih tak tak lai cim ma kan kal cim kal cu ṭhat tuk nak cu kan der deuh lo zongah kan lung a fim deuh cu kan than chuah tikah khin ma tikah cun fresh ten kan vak kan ngan adam kan lungthin a fresh cu kan zia tuk ṭha cu kan mui zong aa deuh deuh Mah tikah cimkal hna hi a ṭha tuk. Balak zong an chin tluk an tuah ding hrim. Mah tikah zeiruangah dah kan pum hna hi dawh tein kan ṭap a har? Bawipa nih ṭha tuk in kan sermi kan si bantukin cu nak a biapi deuhmi cu kan thlarau nun ṭap cu a biapi. Cucaah kan thlarau nun cu Bawipa sinah zungzal ah nung dingmi hi vawlei ah hin a mui cuang dingin Bawipa nih a sermi a khamhmi nun a si. Cucaah cu thlah sawsawh in humhum les bang kan thlarau hi thlah sawhsawh in lamkam ki pai ter i hlei tang a rimnam nawn pin chiah sawhsawh dingmi thlarau rak si loin Bible biatak in ṭap dawh tein sersiam ṭhanter theipa parter dingmi nunnak rak si sau lai caah na thlarau nun hi na cawm i a cawmtu rawl kha na pek peknak hna ding seh hi a biapi tuk cucu Bible rel le kawl le ruah hi a si ti kha thlarau zumtu taktak hna nun a si tawn cun kan chim theo bang khan atu ka chimmi kha Bible ba fang in man bawm ta nan ti miṭhalonak kha khannak aa tel lomi kha um ko seh law zei si An i lawmhnak cu Bawipanh nawlbia tu ah khan a si i cu nawlbia cu chunzan in an ruah. Kei ka hei ruah ve tawnmi cu vawlei fimnak ah dermi miphun kan si caah hin Bawipa biatak tal ah hin aa lawm i chunzan ah ruatmi miphun cio si law Bawipa thluachuah hi hi nakin hin kan hmu deuh hrim ko lai. Kha zong ka thluachuah hmuh duh ruangah si loin Bawipa nih tinhpiakmi nun va khen cu thluachuah nun si cu cu thluachuah nun cu Bawipa bia ruahnak in khan a chuakmi a si tawn. Ca zong Bawipa bia ruahnak tu han aa lawmmi. Cu a dang pakhat cu um, biapi ah aan chiatu Pathian a si nangmah hi a biapi bik ah aan ruatmi hi Pathian lawng a si ngai ngai cun na nupi zong nih na va zong nih na fale zong nih na nu le na pa zong nih Pathian nih biapi ah aan chiah tluk in cun biapi aan chiahmi minung cu kan kan kho bak lo zei caah minung kan i dawtnak cu rikhiah ngaimi te lawng a si Nu le pa hmanh hi ngaingai ahcun kan pa kan nu hi kan dawt tuk ko hna nain an caah thi ding taktak si seh law kan i siang lo kho men an ca kan mitmu hna hi khoih i bunh piak ding hna dir mun khi phan seh law kan siang lo kho men an caah hin kan ngaihmi tangka vialte khi vun pek khau ding hna seh law a siang lomi fale kan tam pi lai zung. Sihmanhsehlaw Pa Pathian cu nangmah le keimah a kan khir tuk biapi tuk ah kan chiah caah hin a Fapa tiangin Kalvari Cross ah thi in a kan tlanhnak a si. Cucaah cun nangmah an biapi bik ah an chiahmi hi vawlei thil an si lo, tangka zong si lo, rumnak zong si lo, Inn ṭha zong si lo, lo ṭha zong si lo, America ram zong si lo, biapi bik ah an chiatu cu aan ser upa Pathian sin Bawipa min thangṭhat in um ko seh. Cu Pathian nih cun biapi tuk ah aan chiah ve bantuk te hin nifatin thlacamnak in na nunnak ah biapia na chiahmi naa buaipimi dihlak kha biapi bik ah aan chiah i Pa Pathian cungah khan chia dih chiah dih ve kha zumtu taktak ngai kan nun ding me nak a si caan tampi ahcun biapi kan chiahmi vialte kan lungretheihnak vialte biapi kan chiahmi timi hi thil ṭha lawng si lo faw tahchunnak ah na dam lonak kha biapi tuk ah na ruah lio na lungre naa theihpi tuk lio nan khuasak tin tuk na na nupi na va kong ram kong biapi tuk an na ruah in na nunnak hna an hnawhtu an lawmhtertu an ngaihchiattu na lungre an theihtu thil vialte kha biapi na chiahmi lawng te an si kha biapi na chiahmi kha bawipa sinah chiatawk ko bawipa sinah chiatawk ko kei hna hi atu he ram pawng i meeting luahnak hi kum khat leng bak si zang kan nu te hna ri ko eh zan zan kan rak tuah ka ram cu ka thil hi rit an tap tuar nak ha kan ne chung um mi kan sin kan zim fatin te khan kan kuat an ngal bul mi man thak nan kan kuat phoi te lo te thla ka cham mi chu ah boi pa tin ko ti lo cha chun hi ram kong hi nang mane taw na la ka thai ko nangmah nih ṭha bik kan miphun harnak a kan tawlrol ko. Atu cu ka tlangtlang hna dah ka zaang nam mai. Zeicah Bawipa nih a ka chah? Bawipa nih a ka chah. Mah tikah nangmah nunnak, kanmah nunnak ve zong hin a kan uktu, a biapi tukmi thil vialte, kan lungre kan i theihpimi, kan i lawmhpimi vialte kanmah lawm in lawm, kanmah rethei in theihpinak nakin hin kan zawn a kan ruat biktu Pa Pathian sin i hei chiah kha a ṭha bikmi thil a si. Cucaah cun zumtu taktak cu zeitindah kan nun awk kan si kan ti si ahcun thil biapi kan nun a biapi bik ah kan ruahmi, kan i hnahnawhpimi, kan i lawmhpimi vialte amah kut chungah chiah hi zumtu hna i an nun dingmi a si. Nangmah ve zong cu nun cu na phak dingmi kha biapi tuk. E, Sorry. Ka kiang lai. A pali nak ah Pathian nih hin amah kan bochannak thawngin le amah kan zumhnak thawngin thil biatakpi a kan kapmi a um e. Cucu a takin kan hmuh khawhnak hnga ding caah hin Pathian biakam kha kan hmuh khawhnak hnga ding caah kan kan nunnak kan zeizong vialte hi amah sin i kan chiah ṭhan ve dingmi kha a biapi tuk ti kha nolh ka duh i ka zon van lan ni si law Jesuh nih aan kawhmi dihlak zumhnak in hlawkpi ti khi si Jesuh nih aan kamhmi sorry aan kamh Pathian nih thil tampi Jesuh Khrih nih hin a kan kam. Cucu zei tilawng in dah kan lak khawh ve si ahcun zumhnak lawng in kan hmuh khawh ve thil kan si. Cu thluachuah cu rel ahcun chim ahcun a tam tuk lai caah khan tawinak tein bu le phoih in chim ko selaw Jesuh nih aan kamhmi thluachuah dihlak hi zumhnak in i lak cu. Cu lo i zumhnak in Jesuh kamhmi thluachuah vialte na claim lo si si ahcun Na sung tuk kan sung tuk. Tahchunhnak ah insurance kan la. Laimi hi insurance a la tungah mak lo bikbik Mirang hi tong te cawm pak le cawm mi hi kan mah si fak ko lo kan si nan mah bang atu nan kut in thiar tan hna ning lo caan ngei so kan thiar tan hna na health insurance ngai ko na bu in voi khat na api nan lam long nan tampi lai jo tu nan thim kan thim na sau ri lo he ko lo mai kum thum sir lo kan pi na Mah hlan cu insurance te kha kan chiah peng ko. Nan theih ko i kannih nak i Joanna nu lahkhah in kan dokaw thlakhat ah zaruk le sawm riat pak dokaw insurance pek cu. Cu hei piah lo cu hei pam khawh ning tu ku. Kal sung zau ka dua veikhat cu ka piah ko to ta ka piah ka la pa sa hei. Kai zong ka ziang ka chia ngai ai ka la pa he cha mu tung lai lo ka ti ka ṭin ṭhan. a min hmaan kha chah tuk kaw ka zawnnak hmuh dawh lo phun in ka ruah chim duh min cu tlengbuak piak ka huam lo cu tikah insurance kha kan chungril vialte damnak kan i checknak hnga ding caah kan lak i kan hmuhmi insurance kha hmang lo pin kan chiah si tin a benefit ka kan sung tuk cu cu bantukin cun Khrihfa zumtu hna nih kan co hnga dingmi benefit tam tuk mi pi kha zumhnak in hmang lo piin kan ummi hi kan rak sung tukmi si. Cucaah Pathian nih a kan kamhmi benefit vialte hi zumhnak in claim hi zumtu hna kan nunnak ah hin biapi tuk a si ti kha chim ka duh. Cun Pathian cungah na hmuitinh, na khuacuatnak chia law Pathian vel chungah hin ṭhang ko ti hi biapi ngaingaimi cawnpiaknak a si. Caan tampi ah kan focus kha Pathian cung i chiah dingmi kha vawlei kan focus tuk in khuasaknak kan focus tuk lungretheihnak kan focus tuk nuamhnak kan focus tuk pumsa duhnak kan focus tuk tawn i zumtu nun kha a pial tawn a tlau tawn mah tikah cun kan nunnak kha sipuai focus rumnak focus tukmi cu rumnak lei khin a kalmi Fimnak focus tungmi cu fimnak lei khan a kal i nomnak focus tungmi cu nomnak lei khan a kal i pum saduhnak focus tungmi cu pum saduhnak lei khan a kal tawn i khi vialte Bawipa a si lomi thil paohpaoh kan focus mi paohpaoh cu kan caah thil ṭha an ban lo cucaah cun na focus hi Bawipa si ko seh law a dang thil vialte a bawmtu si hna seh Mirang nih cun spotlight an ti a ṭha ngai ka timi cu tahchunhnak ah drama bia khan nan theih tawn ko lai. Ka khin kanmah bu zong meiceu fi pakhat kan rak cawk i khaka kan siang i thei dela. Eh, i biakinn vialte hi muihter in minta pa lawng kha lang set ti kan duh tikah khan kha meiceu pi khan minta pa kha an ceuh i a kalnak paw khan ti khin ṭhial si. Cucu put your spotlight on him ti si. Na spotlight na meiceu kha amah cung bak lawng khin chia law aa ṭhialnak paoh khin ṭhialpi ve ti khi a si. Zumtu taktak pawl kan nunnak hi a si dingmi cu zeidah a si kan ti si ahcun kan focus kan nunnak hi spotlight hi rumnak nomhnak pawl a chiah hlan bak ah Bawipa cungah khan kan chiah ding si ko. Bawipa kalnak paoh ah khan kan ṭhial dingmi le Bawipa phaknak paoh ah khan kan dir dingmi le a diamnak ah kan dir a ṭhatnak kan ṭhat ding. Kan nunnak i a spotlight hi Bawipa lawnglawng ah a um dingmi nunnak a si. Cun a dang ah van thial ning law Isaiah sawm kul langa pali a timi cu Bawipa nangmah nih an i titmi kha fek tein aa tlaih i nangmah aan bochanmi cu a tlingmi daihnak kha na pek hna. An i titmi ka fek tein aa tlaih nangmah aan bochanmi cu a tlingmi daihnak a pek hna. Cun kan focus i Bawipa bak ah kan chiah i amah kha fekte in kan i tlaih si ahcun a tlingmi daihnak kan petu Pathian si ti kha kan hngalh khawh. A dang ah van van van lan ning law zeitik hmanh ah Khrihfa kan nunnak ah hin mi chambau na sinak le mi cawisang khotu Pathian ṭhawnnak a sinak kha zeitikhmanh ah philh lo dingmi a si. Caan tampi ahcun kan nunnak ah hin michamba kan si hi kan i philh tawn i kan tuah lo dingmi, kan chim lo dingmi, kan nun lo dingmi nunzia nih hin kan minung sual tawn. Cucaah biapi tukmi cu le nau zeitik hmanh ah michambau te dawkaw na si hi ti kha ka si hi ti kha phit lo dingmi kan si. Michambau kan si kan na hngalh tikah toidornak nun a ra tawn i michambau kan si kan na hngalh lo tikah cun puarhrannak nun a ra i keimah ka thiam bik keimah ka si bik timi porhlawt nun kha a ra tawn. Cu tikah Pathian hmai zongah khan Pathian kha zei rel loin Pathian hmaiah tei dawr duh lo le Pathian bochan duh lo nun kha a kan phakter tawntu hi ka tling ko rua, ka za ve ko rua, ka ti kho ko rua, keimah tein ka kawl khawh ko rua ti pawl lungput ruangah khan a si tawn caah hin Bawipa ṭhawnnak lawnglawng hi a kan tungmer khotu, a kan ṭhawnter khotu, teinak kan phakpi khotu a si i keimah hi cu mi chambau te dakaw ka si cu ka chungkhar ka cawn khawh zong hi Bawipa si ka ka nun khawh zong hi Bawipa si keimah cu men men siamang na kan ti bang thi ding men men ei awk ngei lo ding te khi ka va thlak tuk ko bu ah in la lo ṭha ṭha thilpuan ṭha ṭha tefa ṭha ṭha pasal nupi ṭha ṭha kan pek hi ka ngaih hi Bawipa dawh a si cu ti hi zeitik hmanh ah zumtu nih kan philh lo dingmi a biapi tuk ka van lan lai cun cu dih in cun ka nawn hi zoh law ka dir kho ko tiah aa ruatmi cu a tluk sual nak hnga lo ralring te um seh kan dir kho lo kan mah te in Kan dir kho rua tiah kan i ruah chung kan tlu. Cucaah cun Bawipa nih ka dir kho rua tiah a ruatmi hna ralring tein um hna seh law a ti. Cun a dang pakhat cu zumtu kan nun dingmi nunning pakhat cu Jesuh kha na pumpak khamhtu a sinak kong kha nifatinte atu le tu chim lengmang law phuangthan lengmang thlarau tlau kawlnak tu ah khan busy man lo te ding ti hi Khrihfa nih kan nun dingmi a si. Jesuh Khrih kan khamhtu sinak kong hi a cheukhat cu kan hngalh i a cheukhat cu kan hngal lo. Cheukhat cu nan pianthar kha nan i hngal i cheukhat cu zeitik in na rak pianthar hngal lo tein Pathian zuk taktakmi hna khan nan i chuah ve ko i zeitindah nan pianthar he cu ahun zong nih hin kan in hngal kho hna lo. Sihmanhsehlaw piangthar taktak cangmi khamhmi fa hna nih cun kamhmi fa kan sinak kong kha nifatin-te atu le atu chim ṭhan lengmang le phuan ṭhan lengmang dingmi a rak si. Ngaingaite ah cun pat keimah hi Pathian nih khamhmi ka si ti chimnak hi ningzah dingmi a rak si lo cang. keimah hi cu phun kha phun ka si laimi doktor ka si bethel baptist member doktor ka si cu ti chim te hna tu khi ningzah deuh ding si ningzah lo dingmi cu keimah hi pathian nih ka sualnak chungin a ka khamh i ka caah pathian na hil ko jesuh hil ro ko vailam cungah a thi i keimah miding lo pi ka to ko na ding cang tiah mithiam lo pi ka to ko thiam co termi ka ka si cu e amak taktak si ti chim cu Lawmhbak dingmi hmaikal tein chim dingmi ka chim tawn bang vawleicung bia vialte lakah bia ṭha bik, chimmi bia vialte lakah hmual ngei bikmi, biafang vialte chim balmi biafang vialte lakah mi nunnak theng a rem kho bikmi hi hi khamhnak thawngṭha lawng a si. Cucaah Pathian hi Jesuh Khrih hi keimah pupa khamtu bak a si ti hi tu le tu na kaa zong an chim. aupi lengmang ko thak pin au law kham mi fa na si ni mi vialte nih hngal hna seh law kham an herh cio zong khi i thei ve hna seh na ka in Jesuh Khrih cu bawi si tiah na ti ahcun kham na sala cu bantuk i kham mi fa hna kan busy nak ding mi cu thil dang a si loin thlarau tla kawlnak tuah kan a si ve cacun vun tlawm te phoikhat ten hnek kan duhmi hna cu kan busy ngai america ummi hi kan busy nak hi cuai thai usu law pathian sunparnak ca hin tlawm te cu hon busy deuh usi law tha ko lo mo thlarau tlau chat chuahnak na hin caan hi zeimazat te khi van pe deuh ve usu law a tha ko hnga lo mo ti kha aa von chap chih ka duh. Von lan ning law a biapi tukmi cu lile thai kan ti si ahcun aa tukforhnak kha kan hrial bak ha. Hawikom ṭhalo zong hi hrial bak ha. Nizan kha Bible an kan rel te re. Um, Imprecatory an ti i Salm cauk cheukhat pawl khi Bawipa Pathian ka ral hna hi that ko hna di chiatsannak biasam khi tam tuk hi ta cu na som thum le panga te hna za le pua te hna za le som thum le panga te hna nan rel si ahcun ka ral pawl hi that hna that hna nong hna tongong hna ti lo te si Mah tikah biahalnak an pian tawnmi cu hihi, Zumtu pawl nih kan cam ve dingmi thlacamnak cu maw ziah Bawipa nih na ral kha va do hna kan ti ṭung ti kha si. Buaithlak ngaingai! Cu kong cu Baibal siang nan si lo caah kan chimh hna lai lo. Kaa zawn he langhter ka duhmi cu, hawikom ṭhalo hi kan dawt bak hna ning le thawngṭha kan chimh hna dingmi le khamhnak an hmuh khawh nakhnga kan siaherh hna bak dingmi cu Jesuh cawnpiaknak a si nain anmah ruangah Pathian he kan i ṭhen ding a si cun hrial bak dingmi zong an si fawn. Caan tampi cu Pathian he i ṭhen kha hawikom i he i ṭhennak in kan ngamh deuh tawn. Ngaingai cu kan ngamh deuh dingmi hi Pathian he i pehtlaih i hawikom he i ṭhen kha a si. Ka rat pah ah khan Myuji nih tette khan nih ka ngai ka ruahmi cu kei hi hawikom ka ngei lo a ti cu. Cucu vawlei cung i minthang bik nih Kawlram minthang bik hmasa thiam pa zetin na hawikom ngeih lo kaw. A ngakchiat lio i hawikom panga ka ngei an dihlak an thi cang i a nungmi pahnih hi ramdang an kal. Hawikom ka ngei lo. Chim duhmi cu hawikom ṭha timi hi har taktak cu. Nanmah hna hi hawikom hngalhmi tampi ngei ko ṭung i hawikom pakhat hmanh ngei lomi si hna hi fawi te. Kei zong hi ka ihban ka ruat tawn cu vawlei cung hawikom bik si. Ka ruat tawn. Mah tikah hawikom vialte lakah hawikom ṭhabik cu mino pawl nih ka cawnpiak tawn hna. Movie zohpitu an si lo, bawlung chuihpitu an si lo, Bawipa biatak chungah a kan ṭhanpitu hna kha hawikom vialte lakah cun hawikom ṭhabik kan si ko. Cucaah cun kha an ṭhanpi lomi hawikom pawl kha thawngṭha chim ding ka ṭuan law na ngei nain an hrawktu ding an si sual si ahcun hrial bak ding ka si ko. Zeicah? Bawipa he sunparnak caah nung dingmi kan sinak chungin a kan teitu dingmi sualnak cu a rawh nakhnga Salm i thla a cam bantuk in thla kan cam bak dingmi si maw? Mah kha kha personal si law evil tu kha rak si, thil ṭhalo tu kha rak si. Cucaah cun tukforhnak zong hi hrial i hawikom zong hi hawikom ṭha ngeih khawh. A biapit bantuk tein mino ka cah tawnmi hna, tuchun zong cah ṭhan ve kan duhmi hna cu nangmah le keimah zong hi midang caah hin hawikom ṭha si ding kan si ve. Thlarau lei ah a hruaitu dingmi, mi a dirkamhtu dingmi, mi tha a petu dingmi an si. Kaa zawn ah hin miṭhat lonak khuakhannak ah khan i tel hlah ulaw hihi miṭha chuak kan si tiah salm nih kan timi kan si. Cun makha he a von i pehtlaihmi cu Satan hi a doh bak in doh a haumi a si. Jeim pali pasarih hna cun Satan hi doh ulaw an zamtak ko hna lai a ti. Satan hi doh bak ding Pathian minung hna he i kom i na zumtu hawi le midang caah thluachuah na sinak hna kha fakpi in i zuam ti bak a si. Minung hi kan i zuam ve lo ahcun kan hawi pawl caah hin mitthluachuak kan si kho lo. Ka hawinu pakhat he zarhpini ah dawr a ummi um ko, amah phuhrun khin aa phrung i mah cu a ka timi cu ka chungkhat an piangthar tuk i zarhpini dawr kon hi an duh bak lo ee, me he an ka thlo ngam lo bia sawhsawh khi si a ka ti. Mah keimah lawng nih cun zawng lo lawng na hei um ko lo eh zarh pahnih na man thawng ka te nin zarh zarh ni nga le zarh te le zarh pi kan man mi he ni chung kan man mi nak ka tam deuh eh ti zei ruang bi ka da dor he na to eh rum he na du te te aka le mi pakhat tha ngai ve mi chu kai hi thil dak in zei man ka to kho lo eh hi dor ka to tal la hen thil ṭha hi tuahnak hmun ah khin ram ca silongah biakinn ca silongah pathian ca silongah tam deuh in hi bantuk rian hlei ṭuanmi zaang hlei cawimi kan um ruangah hin tangka kha tam deuh um lai i mihar zong nih hin an teh deuh ve lai ti khi ka ruahmi si ko ee ti macam a bia min ten chan nih cu a pe chan taktak a si pechan ram ca zong pechan adu keimah theih tuk a thong som ni hrawng thawh cang rong te a pechan biakinn ca zong a pe tak tak sihmanhsehlaw ka zawn ah hen ka van langhter duh mi tak tak cu din si mi dang caah thlachuah kan si khawh nak hnga ding cahin to sawh sawh cun ngah bak lo he i zuam ve hrim ka kan ha nangmah i naa tin mi hrimhrim ka okay zoom tu tha pasal ka nun si si ahcun mi dang caah thlachuah bak ka si ve awk a si timi kha naa zuam chih dingmi le thla na cam chih dingmi le mi vialte caah mithlum al santlaimi na si dingmi kha naa tit ve dingmi hrimhrim kha zumtu hna i kan nunning mi nunning a si cun rang deuh ka van kan lai i cun pump hi zeitik hmanh ah ngol bak lo pump zungzal dingmi si Cu lawng si lo, pa sator te nih Pathian rian kan ṭuannak ah hin fakpi in nan i tel ve hrimhrim dingmi kha Khrihfabu member pawl i nan ṭuan ko a si. A ruang cu pumh lengmangnak, Pathian rian i tel lengmangnak te hna hi zumtu nih kan nun dingmi nunning Hawi pawl Pathian rian a busy lio i mah, mah busy rak busy sawhsawh dingmi kha khamhmi fa hna hi kan si lo i hihi zumtu nih kan nun dingmi a si. Donghnak te langhter ka duhmi cu Thiang Thlarau chiti thuhnak, Thiang Thlarau theitlai le Thiang Thlarau laksawng caah Pathian kha kawl zungzal law zeizong thil ah Thiang Thlarau kha ralring tein zoh law a nawl ngai ko timi hi biapi ngai. Zumtu kan der bikmi cu Baibal cawn chung in Bawipa na kan cawnpiakmi Thiang Thlarau hmunhma lakter le i ṭhit hruaiter hi kan der ngai ngaimi si. Ka bia ka fun si si ahcun zeidah si kan ti si ahcun tuchun i chim ka duhmi hi zeidah si ti si ahcun kan nunnak ahhin Khrihfa nun hi amah um in umter i zoh sawhsawh dingmi si loin sersiam, cawmkin, ṭamh, damter, dawhter, ṭhawnter i Pathian sunparnak caah san a tlaimi ah canter dingmi nunnak a si ti he sawm kan duh hna. Cucu unau hna ka chimmi vialte kha tam tuk caah ka nolh ti lai lo. Kha thil chungin na nehching cia mi te kha ṭhanchonak ding caah cauk rel hlah. Na relmi cauk tu kha i nunpi law na ṭhangcho lai ti bantuk khan atu chun i ka chimmi vialte kha thlacamnak tein a dih bang nan tuah khawh lo zongah zeimaw zat dah kha nunpi khawh i zuam law Bawipa nih a dammi zumtu aan canter lai i hmual ngei ah na cang ko lai ti kha sau nawn piin sawm kan duh hna pathian nih ṭha pikin thlua kan sawhpiak usih
dihlak te dir hna usih law